Nebe jê belam bi mercên şer de jiyan dike. Vê gavê ku ez li gel we diaxivim dengê topbaranê jê diberguhê min. Ji ber ku hinekî dûr e dibe ku bi mîkrafonê negihije we. Belam ev mûşekbaran û topbaran ev Her du rojên kem li vê derê ne berdewam bû. Ji biryargeha berevanê ya Donbasê hat ragihandin ku taniha ji destpêkê şer yanî bîst û çar ê Subatê taniha şêst û heft gund û bajarên herêma Donbasê ji bin kontrola Ukraynayê hatine derxistin yan ku tê ketine bin kontrolê hêzên berevaniya Donbasê. Ev. Çi herem in? Ev herem in ku piştî sala du hezar û çar de di encama agirbestê de li kontrola Ukraynayê de me. Jixwe piraniya heremên Donbasê ne di bin kontrola Rêveberiya Donbasê de bû. Piştî destpêbûna şer bi piştgiriya artêşa Rûsyayê, hêzên Donbasê gelek pêş te çûne. Ta niha wekî min got hêjmara gund di bajarên ku hatine kontrolkirin gihîştiye şêst û heftan ji xwe berdewam e. Bajarê mezintirîn bajarê piştî Donetsk û Luganskê ya Mariupol ku dikeve ber deryaya Azovê niha dorpêçkiriye, çend roj in dorpêçê de ye û ji bo derxistine gelê sivîl, Korîdorên mirovî an ku dehlîzên mirovî hatibû ragihandin, belam ew ê ku her du alî hev du sûcdar dikin. Rûsya, Aliya Rûsyayê tekez dike ku serbazên Ukraynayê nehêlin gel ji Marîupolê derkeve, ji ber de jî desthilata yanî rêveberiyê bajarê Marîupol her wiha ji Kîevê tê ragihandin ku artêşa Rûsyayê, Gelê sivîl ku dixwastin ji Mariupolê derkevin gollebaran kirin revma jî ev dehlîz nehat yanî bi kar nehat û hat rewestandin. Ji xeynî Mariupolê li pênc bajarên din ên Ukraynayê de jî deriyên rêyên mirovê hatibûn vekirin ji aliyê Rûsyayê ve pêwîst bû saet dehê êvarê gelê sivîl ji bajarê

cîbîcî kirin. Belê di vê navberê de hat ragihandin ku delegasyona Ukraynayê jî gihîştiye Bêlarûsê û li gel şanda Rûsyayê careke din yanî siyemîn xula gotûbêjan jê dest pê kir ta heta ku em derketin ber temaşavanan hêşta encamên vê hevdîtinê nehatiye ragihandin ka gotûbêj çawa bi dawî hat, belam beriya dest pê kirin. kirine. Gotûbêjan Serokê Şanda Rûsyayê Mêdînsk ku Serokê Dîwana Serokê Rûsyayê ye ragihand ku em ê li ser sê dosyeyan gotûbêja bimeşînin wekî berê. Yekemîn ew e ku mijara çareseriyê siyasiya navxweyî an ku hikûmetê Ukrayniyê dahate tê çawa be, kîjan partî, kîjan. hêz dikar miroviyej kesên ziyandîtî kesên sivîl û mijara siyemîn jî çareseriye serbazî an ku serbazî teknîkî rûs dibêjin ew jî Rûsya daxwaza Rûsya ew e ku pêwîste hêza artêşa Ukraynayê çek dayne berxwedana xwe rawestîne. Li ser van mijaran gotûbêj tê meşandin, belam ew e ku gotûbêj du xulên berê zêdetir encam negirtibûn ê vê carê jî zêde geşbîn nînin çavdêr. Her wiha wekî min amaje kir, dîplomasê, Hêlekê de dimeşe, şer jî bi awayeke gurm û bi germahî berdewam e. Hat ragihandin ku Lavrov û Kuleba yanî Dmîtri Kuleba Wezîrê Derveyê Ukraynayê li hev kirine ku li Antalyayê Foruma Antalyayê li Tirkiyeyê werin cem hev ew jî gotûbêjan bimeşînin. Ev zanyariyên ku di encama vê rojê de gihîştine destê me ev bûn hevkarn û vedigerin ser Swîdiyeyê. Piştî hewldanên Tirkiyê yên navbênkariyê ji bo peydakirina aştiyê di navbera Rûsya û Ukraynayê de, êdî gotûbêj di derbarê pirsa Kurd li wî welatî û destêwerdana Tirkiyê di Sûriyê de ji berê bêhtir germtir bûne. Hevserokê HDP'ê dibêje çawa Tirkiye li dijî dagîrkeriya Ukrayna radiweste, Divê li dijî dagîrkeriya Efrînê serê kanî û girê spî jî derkeve. Hevserokê hdp Rageyan Erdogan a lê rêz li serwerî xakê Ûkranya girîn, belam li Sûriye çindîn navçeyî dagîr kiriduwe. Perwîn Buldan wutî, bo eweyî bawer be dawakanê Erdogan bo aştî bikrên li Ûkranya, Debe li navxwe Tirkiye aştî berpa bikat. Hewlên Tirkiyeyê navbenkariya di şerê Ukraynayê de nîqaşên wî welatiyên derbarê çareseriya aştiyane ya pirsa Kurd û destwerdana Tirkiyê di siyaseta navxwe ya Sûriyê de germ kiriye. Wek çawa em dijî dagirkeriya Ukraynayê derdikevin, em dijî dagirkirina Efrînê ji derdikevin. Belê, em dijî dagirkirina Serêkaniyê ji derdikevin. Serokomarê Tirkiyê di demekê de ku dibêje rêzêl serwerî yekparçeyiya Ukraynayê digirin, li rojavayê Kurdistanê navçeyên Efrîn, Girê Spî û Serêkaniyê dagîr kirine. û li bakurê Sûriyê jî çend navçeyên din wek Cerablûs û Babê. Em li gel wê yekê ne ku rêz li serwerî, yekrêziya siyasî û yekparçeyî ya axa Ukraynayê bê girtin. Min xêr hatine, çavan hatine. Dê şeşê Adarê li Dîlokê Hevseroka HDP'ê Pervîn Buldan ragihand ku ji bo banga Erdogan ya aştiyê li Ukraynayê cidî bê wergirtin, divê li nav Tirkiyê jî aştî çêbibe. Destpêkê hûn fêr bibin neynekê bidin ber rûyê xwe. Destpêkê hûn li xwe bimerin. Hûn dê li xwe temaşe nekin. Lê bo Ûkranya banga aştiyê bikin. Hdp jî sala du hezar û sêzdan ve û heta du hezar û pazdan Bo çareserkirina pirsa kurd di navbera hikûmeta akp û pkk de roleke girîng dît. Berpirsên HDP'ê teqezê li ser pêwîstiya destpêkirina proseyekê dikin. Lê berpirsên akp'ê dibêjin ku niha li welatê wan heye, bi gotina wan pirsa terorê ye, ne pirsa kurd e. Xortekî ji tirbe spiya roj avayê Kurdistanê ku li Nemsel bajarê Viyana dimîne makînês e, derbasî pirtûka Guinness ya rêkoran ya nav dewletî bû. Abdullah Seyîd e navê wî, temenê wî bîst û çar sal in, heft sal in li Nemsa dimîne. Bavê wî bi xwe jî li tirbe spiyê makînêsekî nas kirî bûye. Di vekirin û siwarkirina tekerên otomobîlan de yê het rekor şikand. di nava sî kesî de ji yekemînan bû. Di nava çil û neh point sê saniyan de dikarîbû dolabên çar otomobîlan veke û careke din siwar bike û li seranser berê derbasî wê pirtûkê bûbû, di pêncî û heşt saniyan de dolab vekiribûn û siwar kiribûn. Spas, kevî nerman. Xatirê xwe.

Li Bakurê Kurdistan û cîhanê çi rû bide em dizanin. Zanyariyên rast û çavkaniyên pêbawer ev tîka karê me ne. Hûn her li ku bin, li Kurdistan yan li diaspora, li gel me bin.